Weekend ieħor, weekend ieħor fi Sqallija u bħal dejjem ma nkunx qiegħed waħdi. Mija illum Annalise Camilleri, ex parteċipanta ta' Reality Licorice, is-sena li għaddiet, Kontu South Africa. South Africa, iva. Isma, kurzita, mhm. li kirix. Meta tkun qed tipparteċa, meta tkun qed tagħmel l-avventura, mhm. huwa diffiċli daqs kemm jidher li huwa diffiċli mid-dar. Eh, iva, pjuttost naħseb iktar diffiċli. Għaliex? Għax intkom ma tkunx qed taraw xejn minn between u kollox, int il-filmat kollu tal-ġurnata kollu ma jaqbdu l-klips, ġifieri orajt il-klips il-highlights veru. Ma inti tbati matul il-ħin. Il-ġurnata l-ħin kollu. Aħna konna ġo dak it-trak kif tafu filli kun kesħa fil-axija u għarna f-sena kien kun 40 degrees. Iġveri sħana, kesħa strema. Isma, u l-parteċipanti bejnietkom, la darba tiġi l-ura, teqpaw bib, teqpaw tiltaqaw? Iva, iva, niltaqaw eh, ta' spiss, ġifiri, dejjem ikun hemm dik il-persuna li ma jistax jiġi, marrejt Fabio, ġifiri mhux ivotta. Jaqgħu Fabio qatt ma jiġi. Ija, dejjem ikollu xi ħaġa. Nistgħu fil le dejjem biżi. Eh, imma għandna ċat ovvjament u ngħidu bonġu kif inti u. Meta tkellimt ma' sħabek tal-likir xqalu li Annelies kienet l-iktar waħda li għandha spirtu sportiv u avventuruż. Ija, naqra sportiva jiena, meta kont żgħira kont dejt il-bale u ma kontx naqra gazzuża fija. Iġver ma kienx il-talent tiegħek. No, no, ma tqlib fuq l-sport. Għamilt sport u konna SS naqra estremi. Iva, fem l-ewwel kont dejt basketball u tennis u football ma mbagħad għamilt xi seba' snin kickboxing. U konti kompeti fil-ring. Iva, u kont 2009 champion ta' Malta dak iż-żmien. Iġveri kellek it-titlu ta' champion ta' Malta u kont. U qabel titla fil-ring, mhm. qabel titla għal-kompetizzjoni ta' kickboxing, qabel titla l-ġlieda, Hekk minn moħħok dawk il-minuti ta' qabel, x'jibda jgħaddek, xi ħsibijiet ikollok? Ovvjament ikollok naqra ansjetà għax kulħadd eh, mhux lista dik lista show, fimt imma fil-verità l-ewwel ħaġa li qed nagħmel hawn. Imma malli titla' u ġor ring tista' laqqas kont nisma' il-master tiegħi jasab wara ma tisma' xejn iktar li f'xinti qed tagħmel fil-ġlieda. U jekk nitkellmu fuq avventuri, apparti l-avventura tal-Ikerix, x'avventuri iktar għamilt? Mm, kien hemm Perjodu ta' ħajti li qbadtu bagalja u tlaqt lejn Thailand għamil seba' xhur hemmhekk. Minn hemm mort għal Awstralja. Iġbri bqajt tivvjaġġa bort l-Awstralja. Iva, iva. Eh, minn bad kont mort lura Thailand fejn il-tajt ma' sabi u ndil Malta magħhom. Isa, iġbri vera, kellhom raġun meta qalulna li inti kont l-iktar waħda. Eħe, spirtu prontek dak il-ħin. Ekk, mill-ewwel. Mm.

tal-water polo. U kont tilab water polo. Iva, għamiltek xi sentej nilab water polo, provajt u kom player ma kienem persona li qabbitni minn malja u jitni. U xkont ġviri? U bat ħad goalkeeper, għax jemmek ħad ma jimis. Jien analis naf li jinti delettanta sew tal-bahar, naf li tħobb ħafna s-sajf. Anzi qabel ma ngħidlek xi preparajt jiena, għax ma tgħidlix naqra inti għalik ġurnata ideali baħar hekk kif tkun? Ifhem, nħobb noħroġ fuq id-dajsa, ġifieri li ssib post hekk ikun vera kalm, minn ħafna nies, ovvjament tkun ma' sħabek, relax. Però li toqgħod fuq sambet tixrob xi cocktail mhux idea ħażina. Ara, jiena mhux se ħallik fuq sambet tixrob cocktail, mhux għax m'hawnx fejn tixrob mhm. cocktail u toqgħod fuq sambet tas għalija, għax ovvjament il-bajjiet L-għażla ma tispiċċa qatt. La qegħdin Sqallija, ma nistax ma nsemmilekx il-bajjiet favoriti tiegħi, in-naħa t'isfel ta' Sqallija. Punta Secca, inqas minn siegħa bogħod minn Pozzallo, għandek bajja bir-ramel veru sabiħa u hemm port żgħir ukoll, port żgħir tas-sajd. Ma jistax jonqos li hawnhekk Punta Secca tiekol ħut mill-itjeb. Hemm ukoll Spiaggia delle Formiche di Portopalo, di Capopassero, ftit inqas minn nofs siegħa bogħod bil-karozza minn Pozzallo, 60 kilometru 'l bogħod minn Sirakuża. Ġmiel ta' żona naturali, mhux żviluppata fejn l-isbaħ ħaġa huwa l-ilma hawnhekk, Spiaggia delle Formiche, l-ilma baħar, bellezza. Hemm ukoll spjaġġa di Calamoche, minn Pozzallo ssuq lejn Oto, nofs siegħa, tasal fir-riserva ta' Venti Chiari u għandek qisu 20 minuta mixja mbagħad biex tkun tista' tasal spjaġġa di Calamoche, għax tista' tasal għal din il-bajja bil-mixi biss, pero nassigurak li l-20 minuta mixja li tkun għamilt tkun vera worth it. Illum jiena ħa nieħdok u ħa naraw naqra l-ispirtu sportiv tiegħek. Ħallaqek ma' ħabib tiegħi Giorgio, li huwa instructor tal-windsurfing, ħa morru Marina de Ragusa u ħa naraw naqra kif ħaġġib ruħek bil-windsurf fidejk. Ħa naraw. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn berokka, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berokka ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berokka, issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berokka.

Ejja, qabadha naqra r-riħ u hekk tiċċaqlaq ftit. Proset, fl-opinjoni tiegħi sejra tajba ħafna. Normalment Min jipprova l-windsurf l-ewwel darba bilkemm jirnexxilu jqum bil-wieqfa. Proset Annelies! Daj Giorgio! Ejna naqra Giorgio ħalli tmur aħjar. Ejja ħansaqsu naqal Giorgio x'jaħseb

Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries, go for it! Esprit United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.